Salowmaleýkim dostlar, biz bu gün Aşgabat Praýdda üç oýnuň ýene bir täze sany. Dostlar, sizden gelen kän haýyşlary göz öňüne tutup, ýörite döredijilik toparymyz bilen bilelikde ýurdumyzdaky Ýaş, zehinli oglanlaram üç aýynyň täze sanyna çagyrmagy makul bildik. Ine-de görşüňiz ýaly bu günki myhmanymyz siziň kän isleg bildiren ýaş, zehinli dostumyz Mukam Myradow, ýagny Maloý. Diňe sowuk goýýaňaý, goýaýmaly-la aloý. Sen taýynlyk gelip goý diýeli. Görýän ýaly.
Gowy-gowy gepleşik-ow. Çyndanam.
Görýärsiň.
Hemme sanyny gördüňmi?
Aý köpüsini görendirin hemme sany edil anyk aýdybilmeýän ýöne köpüsini görýänler. Bolýa.
Onda oýunlar bilen aza aýtmagyň bir tans. Tans şertleri bilen bira kap ýok, biram neme sesinden tana. Ha? Şunjam nememi?
Öz edip ýören işimiz-dä güldürmeli dämi? Hawa. Aý bol ondan-a geçdim-le men. Bolýa.
Bolýa.
Iň gyzykly ýerini aýdaýyna. Aýtsana.
Berjek bolýaň. Dursana.
Iň gyzykly ýer şol.
Dursana. Aha.
Utulsaň da. Mhm.
Bileje dostawka gitýäs. Maloý bize nahar getirip gitdi. Monça olarlar. Mhm. Ordan ussaň eger. Aw, men ussamam sen maňa islen naharymy. Bişirip berýän.
Menýudan saýlaýaň sen. Ştaýnam jezal edipsiňiz bäri. Bolýa men bilýän şertlerini. Kaýyllaň? Daş kaýyl kaýyl.
Başladyk onda.
Birinji oýnumyz kapýa. Kaýynmy? Onda başladyk. Oýun etmäýdä batyr.
Oýun etmäýdä batyr. Munymyz eşek däl-le, gatyr. Bolýarmy? Gülýär.
Aha, sen? Äni men aýtmaly.
Awa. Näme aýtjak, muny bilemok-oý men. Garaşaly. Dişleriň ak hünji ýaly.
Dişleriň ak hünji ýaly.
Bir. Dişleriň ak künji ýaly.
Munyň maňyzy. Bir seretseň künji ýaly. Bir seretseň künji ýaly. Bolýa. Gyzyl gül üçin çekipdirler bije.
Men şonda barypdyryn gije.
Barjakdyk-a. Barjakdym, galypdyryn gije. Buny gyzyl güneş täze gowulyp bolupdyr. Şu wagtam wagty diýmek mümkin. Gepleşige başladyk. Gepleşige başladyk, ala dany taşladyk.
Aşyk boldum. Uzyn boýly Gülçynara.
Aşyk boldum uzyn boýly Gülçynara, Tiktokda görmediňmi, gül berip gaýtdym agşamara. Näme bu mara gyz oňardymy? Ýok berdim-dä. Şu gün sagaman ussam.
Şu gün sagaman ussam.
Utybam Bäş manatjyk tutsam. Bolýa. Ha, Kuwadama Aşgabat Pride-da klipe düşüpdir. Bärdemi?
Hawa, goşdaýda.
Şunuň sözümi ýa-da ýöne şeýle aýdýaň? Ýok, hapla goşdaýyny şuňa. Bi, näme?
Kuwadama Aşgabat Pride-da klipe düşüpdir. Ha, gördüm. Hawa. TikTokda prosmotrlar uçupdy.
Gördüň dämi? Hawa, gördüm. Dost ýöne neme diýen soragym bardy. Dogry aýdýaň dost. Öňküjesine duşupdyr. Ha, şonda oýnaýan gyzmy? Hawa. Ha, hawa-da bolýar, hawa. Indi göni men-ä aňyrdan gelýän zat-da, ony saýlap bolanok-da, sen git sat diýip, göni gelişi ýaly çykaryp goý. Gowy edip bir çaýlasak.
Gowy edip bir çaýlasak. Düşünjänem elli-ellä paýlasy. Tagam nähili eken eçiliň?
Tagam nähili eken eçiliň? Baý-ba, tagam nähili eken eçiliň? Gowy ekeni. Başgarak görnüşlerinem eçiliň.

Gözüňi getir birden kel bolsaň. Bir birden kel bolsaň. Onç gün ýadyňda durarys.
Parka çykaňda hemme kişiden del bolsaň. Gowy.
Gowy. Ýa-da ýalpyllap çyk hemme kişiden del bolsaň.
Erbet däl-ä, hemme kişiden del bolsaň. Gyzyň gaýdyp buradan gel bolsaň erbet däl-ä hem mixden del bolsaň. Gowy, gaty gowy. Ýola çykdym, jügim boşdy.
Ýola çykdym, jügim boşdy. Ýanymdaky dostum bir azajyk goşdy. Goşdy?
Hawa, goşdy. Ýola çykdym, jügim boşdy. Öýdäki ullakan boşgapjygam maňa goşdy diýseňem bolýar. Zato meň göwnüm hoşdy, olaram bolup bilýär. Hawa. Dos, üns et, egnimdäki gowja maýkamy. Üns et, egnimdäki gowja maýkamy. Oýun etmäýdä batyr diýýän aýkamy. Bolýamy? Hawa aýta. Meni beýtmäňow tik tok kesel.
Goňşym bardy ady Hesel.
Gowy gowy taýynlanýaňmy ýa ýöne näme edýäňä. Eý, birden ýadyma düşdi şu an. Hakykatdan ba.
Ýöne goňşy däl, obadaş, ýöne tanaýan-da. Bizde Tarik mollum bardy. Kesel.
Al dost, çaý içeli. Al dost, çaý içeli. Hawa. Maslahaty gowja biçeli.

Ýamyň bahasy onmy? Bahasy onmy? Aha.
Seredemok gyzlara. Seredemok gyzlara. Ýara düşdi dyzlara. Ýa näme? Seredemok gyzlara. Ýara düşdi dyzlary. Näme bolýar dagy? Ýykylyp zat ýara düşübilýändir.
Hä, gyzlara seredip aňkaryp ýykylýaň. Hawa, ine.
Seredem gyzlara ýara düşdi dyzlary. Gowuda.
Gowy.
Şunça gyzdan saýlanym sen.
Birinji parka aýlanym sen.
Ýaman uzak boldy-aý gowy çyndanam. Ýör dostjan, ýöräli. Ýör dosjan, ýöräli. Ýör dosjan, ýöräli. Gögerip dur garaly.
Gowy. Gögerip dur garaly. Bir uly artist bolup döräli.
Çaýa sapsym gutardyň.
Çaýy sapsym gutardyň. Naharam özüň atardyň.
Ýok, kanagatlanamok. Kanagatlanamokmy?
Gutardyň. Çaýa sapsyn gutardyň. Bolmasa men utardym.
Ana bolýa, indi boldy. Goýupdyrlar ýer tudana. Goýupdyrlar ýer tudana.

Balzamik sousy garylan täze etli işdä açaryny Aşgabat Pride-da dadyp görüň!
Onda ikinji oýna geçýäs, dostjan. Geçeliň.
Sesinden tana. Ýa bilýän.
Islendik bir Sungat işgärine tomaşaçylaram tanar ýaly derejede sungat işgäri bolmalylar. Düşündim, düşündim. Tanalýan bolmaly. Soň şoňa jaň edýäs. Sesinden tanajak bolmaly. Üç adama jaň edip bilýäs herimiz. Şolaň içinde haýsam bolsa birimiz köp bolup bilýär-de. Düşündim, ha men üç sany adama jaň etmeli. Hawa. Menem üç adama, senem üç adama jaň etmeli. Başlaýyn, uly başla.
Menem hiç hili taýynlykly däl dostum. Men-ä taýynlanyp geldim-aý seň bilen düýn-aý soň. Taýynlyk kylýa, jaň et. Ýöne birden soňundan-a jaň etseň, menem ony bilmezem, soňam özüň aýtsaň, hakykatdan hem men şol adamy aýdaňda-da tanamaýan bolsam, kabul däldir. Bolýa. Ikinji oýun, sesinden tana. Ýöne dost paskaska bar hawa. Düşündim.
Dostjan, al, bir gaýrat et. Sesini çykar-da daşyny. Çykarjak dur-a, alsyn-a. Alo.
Alo dostjan salowmalikum.
Şükür şükür dostjan. Dostjan seret şu üç oýunda otyrs. Ýanymda da ýanymda da mukam bar. Maloý. Aha indi seň sesiňden tanamal labai. Bir gürleşip bilýäňmi bir bäş minutjyk.
Ýüzünde ýazykmady. Ha? Ady ýazyk ol dur tek. Atam salowmalikum.
Waleýkim essalam. Aý ses üýtgetde. Üýtgetme üýtgetme. Beýlemi?
Aw atam gowmy ýagdaýlaň? Gowy özüň gowmy? Aw ýitdiň agam oňatmaý oňatçylykmy? Ää şükür şükür. Özüň gowmy? Awam Alla dönen işjeňiz gowmy? Äý şükür nädýä? Aý ýuwaşjyk bilen agam. Aýdapsyň drama. Trks pyrlan paç. Tosno.

Bah, Türk Spirlan. Bu ýyl nä tanadyň?
Awa, tanadym.
Indi jaň et. Ha, men? Awa.
Alo, salam aleýkum. Atam gowy marmada? Işýäňmi, ýatyrdyňmy ýa? Suwat, gara bir gepleşikde otyryn ha. Sesinden tanamaly öňümdäkiler. Soň ine gürleşä ýöne adyňam aýtma hiç zadam etme atam.

Gowy bagym jan.
Hudaýa şükür gowmy özüňiz. E gowy dos nememi üýtgedenok dämi. Ýok ösdi täzeden ösdi bu.
Nememi bolýa artist. Aýdymçy.
Aýdymçymy. Hawa.
Aha agam iň soňky aýdymyň haýsy aýdym. Ony öýtseň bilýäňok ony aýtma tam.
Bolýa bir aýdyma hiňlenip berseň bolýa.
Lýuboý bir aýdyma.

Ana indi tanaw utynda. Bolýar anna sag bol. Ýöne oň aýdymyny aýtsaň hemme öýdýän gatyk men ýöne paskaskada soramadym ýöne başy öz sesi eşitdiňmi öz sesinde bolady ýöne diňe aýdym aýt diýeňde halk aýdymy aýt. Ele seret dos tomaşaçylaram görüp otyr ha. Sesinden iýen tananlar bardyr aýdaý diý. Barmyka? Hawa aýdaý özüň keşe.
Bolýa. Aýdymçylygyny aýtdym.
Dogry dälmi? Aýdymçylygyny sen bir blogerle gürleşdir diýip meni gürleşdirýäň menem

Halypajan salowmaleýkim gowy mydelaňyz işap bersin size. Salam salam salam gowymy Merdan. Hawa neme halypa şu wagt üç oýunda otyryn ýanymdada maloý bar mukam. Aha ha gowy. Siziň sesiňizden tanymaly. Şeýlemi.
Hawa anna bir gürleşseňiz. Bolýa bolýa hany beriň hany. Aha.
Günde ýüzüňiz haýyrly bolsun. Hawa siziňem haýyrly bolsun. Aýdymçymy? Ýok aýdymça däl.
Artistmi?
Artist Türkmenistanyň at gazanan artisti.

Öö beýtseň bilýärler amy gromka sesini açjak Merdan ataň üç oýun diýen gepleşigini otyryn oňam sesinden tana diýip bäsleşigi bar çalaja gripdirak wagtyňa gabat beläýsedimdä diýende awan senem şo öz sesiňdäraý atam Meh ata. Diňle sesi ses üýtgetmeläý diýip aýdo. Hawa ýa bilýändir özi.
Alo.
Alo.
Agam salowmaleýkim.

Waleýkim essalam Romy adena. Alla döneýin siz näl gowymy işleýäňiz sagman.
Göräýmediňmi? Ýok ýok. Aw awam näl işler gowymy agam. Awo näl Malojan baý seňem sesiňi eşitmek bar ekeni. Aý bar agam siziňkinem eşitmek bar ekeni. Awo senem biziňkini eşidip otyr sanaňda. Hakyka agam gowymy işleňiz.

Sazanda düşjekmi?
Sazanda-da men. Sazanda-da by. Biz durmuşda görüşüp gördükmika? Durmuşdamy?
Hawa agam.
Men bilmedim-le ýa, Malonjan. Ýöne TikTok-da zatlara gabat gelýän, görýän. Hawa. Ýöne öz sesinde gürleýärmiş o. Öz sesinde gürläp otyr dost.

Aý waý waý waý iýýý agam wagyt geçdi bildim ýöne indi okam soň ata bet waý ýawollaý agam salowmaleýkim. Waleýkim esalam näme boldy eý indi
indi pirli ýerde otyryn içimden geçdi dara içimden geçdi ýöne ýalňyş aýtdy aýmaýyn bir hile gördüm dara. Eý dost waý halyňa gynanýan na men seň. Gaty men şu wagt köne bir dollar ýalyjak bolup galdym aý agam. Sagam a diş sagam özüňe gowja seret al toýda görüşeli. Bolýa dowamyna. Eý içimden geçdi däre Merdan. Edil atyp etdiräý şol diýip ol içimden geçmekdäni diýip sesiniň tanyşlygy öň şuny eşitýänim bir görenim bilýände obrazam gözogma geldi däl şu wagt kapşonka ol açykly o nem öňki klipler gözogma gelip gitdi bildim indi menmaý indi ikiki boldy waoo. Sen bilmediň-dä şu wagt, birini bilmediň. Senem birini bilmediň-dä. Iki, sen häzir şuny bilmeseň, sen utulýaň. Bilsem deňe deň bolýar.
Seň üçin soňky mümkinçilik. Äý, muňa jaň etsem-ä, göni bilýäň-ow. Ow diýip alar häzir, bilemokda. Aýtdy, atam salowmaleýkim. Gidip otyr. Gowumy agam, army-da? Işleň gowumy? Işleýäňmi Sawman? Merdan ataň üç oýun diýen gepleşiginde otyryn. Sen gatnaşdyňbaý şuňa? Hä gatnaşan gowa. Eý, Alb. onda men bar-a başga birine jaň edäýin öň Ýok. gatnaşan bolsam. Indi näme?
Edibilýänbaý şony?
Size aldym men. Kim bolýa?
Bilmesem hasap däl ýöne. Ýok. Bolýamy? Megagurulyş agam. Salowmaleýkim.

Aktýor adam. Teatryňam işgäri. Gepleşik gidip durmy gowja görşüň. On sekuntdamy?
Hawa.
Akmyrat.
Paskaska ber diýeňde reňka ak diýjek boldumda. Akmyratjan aý billa bolýa agamjan sag bol saňa döneýin.
Ikinji oýnam çekeleşikli boldy ýöne Niçe boldy deňe deň olduk. Dordamy? Aslynda bolýamy deňe deň bolsaň. Ýoga indi üçünji oýnam bara. Ýa o düşündim aha.
Ýokary hilli hyzmat, bal ýaly tagamlar, göwnüňi göterýän gözellik, arassaçylyk we halallyk bularyň barsy paý. Tag toý hyzmatyna jemlenen. Ýokary hilliligine garamazdan, bahalarynyň elýeterli bolmagy paýtagt toý hyzmatynyň özboluşly aýratynlyklarynyň biridir. Eger-de siz göwnejaý toý toýlamak isleseňiz, özüňizi öz toýuňyzda myhman ýaly duýmak isleseňiz, aladalaryňyzy azaldyp, toýuň hözirini görmek isleseňiz, onda paýtagt toý hyzmatyna ýüz tutuň. Çünki siziň rahat toý toýlamagyňyz kepillendirýän paýtagt toý hyzmatlary. Paýtagt toý hyzmatlary merkezi.
Içim jan güller. Men häzir anekdodam aýdyp bilerin, durmuşymdanam gülküli waka aýdyp bilerin. Tapawudy ýok. Seniň netiň meni güldürmezdi. Netim güldürmez, saňa degmesem bolýar. Menem gülmemezdim.
Hawa.
I, seňkem şonýaly soň. Düşündim, gyjyklamasaň bolýar. Bolýar. Saklaman okean o düýn na bir komentar ýazdy o düýn bir täze rolik goýdum any. Jigimjan seň şul oýnuňy görjek bolup öýden öýüň ýanyndan geçip gidipdirin o wideony gysgarak goýaý diýip biri komentar ýazypdyr. Şonça resko gysgaly diýip dynany geçip gidäýmesinler öýüňe. Bolýa. Üçünjide men utjam. Hiç kim paskaska hiç kim istaberno realny. Ýaňky. Ýaňam realny boldy. Ýok, realny ýöne.
Hiç hili göni uçjak diýip elimden nonut. Bana elimden. Maksadym şol. Sen utasyn gelýär-de.
Men saňa ýalwaryp utasym melenokda, sen ýeňip utasym mele. Hakykatdan ýeňip.
Hawa, hakykatdan.
Real. Men sen bir zatdan gülenok diýip gaty görmeýär. Seň aýtjak zadyň şeýle gülkünç bolsady men özüme zor salyp duraryn. Şeýle etmelisem şol dos. Bu Dawa. oýnuň şerti şeýle.
Naçynaýym.
Naçynaýmy?
Başladyk. E men seni anekdot aýdyp-a güldürip bilmeýän. Ony bilýän. Diňe meň bar-a, nemäm, öýkünmä galdy-da. He, menem oňa bele. Başarýan-da.
Menem bele-de ony, kän tyrnyrok. Şoň üçin indi şoň bilen alyp çykaýmasam, alyp çykyp bilsem. Nesip bolsa.
Nesip bolsa.
Gutdy onda. Gowy aýaly. Allada. Bu günüm.
Toýa tutjak bolup geldim. Menimi?
Meni. Sen tanaýaňmy asyl meni? Oho.

Haýyş edýän. Durrym sat. Juda bagt bilemem şägirtimiň birini ugradym. Şol otuz ikinji ýylyň dekabr aýynyň on ikisindemi siziň toýuňyz? Wah, şo, şoňa bir toý alaýdym-da men. Do, re, mi, fa, do, si, diýýär. Biýuwte, çalaýda, alaýda o ýagyny. Zeýtun ýagy garyň, zeýtun ýagy. Ýagam köpräk garyň.
Men ýaňky gülenim kabul däldir indi men. Gülmeli men men utuldym bolup gitýänmi? Uçak diýen ol tyrlap men utuldym bolup gitýänmi? Eý dol, azynja taýda goýjakdym ýöne bir açyk oýnaýyn diýdim-dä. Ýöne goýjakdym muny. Eý bolýar eý indi.
Ne o ýaňkyja güleniň üçin baran men toý. Bolýar. Güleniň üçin baraýan.
Ikinjini oýnamak maňa geregem däl ol iýýän men. Seni güldürsem hem güldürmesem hem iýýän utuldym Hasan. Mesele ýok.
Sag bol. Men şu taýdan bir zat diýäýin-de şulara. Aýt arkaýyn.
Indi meni beýtmäň-o. Ýöne meni beýtmäň-o. Beýtmäň, şu zatlar üçin şonça ýaly aýdymlar döreýär-o. Baran ýeriňde şeýdip utulyp dur-da. Aslynda ylgam däl bu, içim ýanyp ýör. Awa, ýüregimdäkini aýtdym.
Mukam, nähili dost? Üç oýun haladyňmy? Oýun hiç sözüm ýok gowy. Edil men kän gepleşiklere gatnaşamogum ýöne görýän gepleşiklemmiň içindedi. Men şuny üçlüge salybiljekda. Gyzykly boldy sebäbi hökman geçirýän gepleşigiň diňe tomaş üçin däl bir gatnaşyjy üçinem Top üçlükde goýubiljek daşyna. Goýubiljek goýubiljek arkaýyn.
Uly baha berdiň sag bol. Sebäbi özümiz üçin gyzykly birinji bilen özüm men gyzygyp özüm üçin gyzyklyla. Nuşta geldim bar aradam işim güýjüm ýadymdan çykdy. Nätdiňä? Işden oýup otyrsyňda bolla derrew. Jemlede. Tulanyma hiç hili gynanamok. Zato Gowy gülüm. wagt geçirdik ýa gülüm gowy wagt geçirdik. E, iň sam glawny zat näme bilýäňmi dost? Şu taýy gelniňem. Tutak gelmegiň özem meň pikirimçe tomaşaçylaram görýän bolsa tutak gelmegiň özem bir ýeňmekmika diýýänler bar. Olam bir. Dogrydanam agam. Belki bilemok gelesi gelýänem kändir gatnaşasy gelýänem kändir. Elbetde. Şoň üçin tutak gelmegiň özüni men ýeňmek diýip hasaplaýan. Berekella. Allajana ýüzde müň şükür şoň üçin oýun utulanma hiç hili gynanamok. Ýene bir zat bar Mukamjan. Durmuş tutduk.
Oýuny uturanma hiç hili gynanamok atam durmuş tutdum dana ola. Durmuşyň özi oýun başladyk diýen bolýa. Sizeden ullakan şuny gurnaýan oglanlara saňa alyp barşyňa ene Aşgabat Praýda şu zatda kimiň bir gram eli bar bolsa şu gepleşigi gurnamaga gatnaşan bolsalar hemmesine ullakan sagbolsunymy aýdýan gowy iş edýäňiz. Allah razy bolsun işiňizde mundan hem eýläk üstünlik. Çak sylap çagyranyňyzy diýýän men ýeňdim diýdimle. Hawa. Oýun hiç esasy Seni sag boluň. aslynda bizden öňürti kim çagyrdy bilýäň? Üç oýna. Ýo ýo.
Muşdaklar.
Şolar sag bolsun aýt. Ýörite esasy hawa şolar bolmasa biz hiç kimde. Seň öňde tomaşaçyň görjüň bolmasa sen hiç kime gerek däl şolar bilen siz bilen o şu taý bir bassanjak öňlük bar bolsa hemmesi siz bilendir muşdaklar hemme jaňyza şu taýdan ullakan Sagbolsunym aýdýan, hemmejäňiziň işiňiz ugruna bolsun we ine şu taýdan şu mümkinçilikden peýdalanyp mähriban we gahryman Arkadagymyz we gahryman Arkadagly Serdarymyza biz ýaşlar üçin edýän uly aladalary üçin ullakan sagbolsunymyzy aýdýan. Goý olaň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun. Ýurt ähmiýetli, döwlet ähmiýetli, tutýan işleri elmydama rowaç alsyn. Allajan biziň aramyzda elmydama bolup şunýaly biz üçin gowy gowy mümkinçilikleri döretmegini dileg edýänler. Dogry aýdýaň mukam hakykatdanam şu sungatyň hak howandary Gahryman Arkadagymyz Arkadagly Gahryman Serdarymyza menem öz ýüregimden tüýs ýüregimden öz adymdan şeýlede döredijilik toparymyzyň adyndan minnetdarlygymyzy Janlary sag bolsun.
Hawa biziň ýaşyl tugumyz ýaşyl baýdagymyzam elmydama al asmanda. parlap dursun. Şony parlatjagym elbetde gelejekdäki ýaş nesiller biz bolaly inşallah. Nesip bolsa nesip bolsa gowy bolar. Bu üç oýun proýektini geçirip oturan ýerimizä Aşgabat Aşgabat Praý. Indi hälki sen yz diýdiňäm. Ogula surpriz zat diýen bolup gepe guýmap ýokmy? Indi onam Aşgabat parfýum. Aşgabat parfýumyň guýma dukulary. Täze açyldymy?

Sepsene. Göni sep şu wagt.
Maňa sowgadyň ully-kiçiligi däl, esasy zat ýürekden berýäňiz, şo iň uly sowgat, sag boluň. Bunuň bilen çäklenemizok, muny aňryk geçer. Ýene sowgat bar. Ýenemi? Ýene bar.
Ýene-de, ýene-de diýer oguz. Getir.

Janyň sag bolsun Mukamjan. Işiňde, döredijiligiňde diňe üstünlik arzuw edýän. Onda näme dostlar, şuň bilen üç oýun proýektimizi geçirip gutarýas. Bizi gollamany ýatdan çykarmaň na şu aşakda görýän YouTube kanalyňyza biziň YouTube kanalymyza şeýle-de Maložanyň YouTube kanalyna agza bolmany ýatdan çykarmaň. Täze açdym oglanlar YouTube kanaly ýöne gaýrat edip bolmaň. Hökman maňa podpisasiýa eden dostam Hökman Maloža da geçiň Sebäbi siziň şeýle gollaglaňyz esasynda şunuň ýaly gowy işleri döreýär, dogry dälmi? Hawa. Ýöne häzir oglanlara ýutub kanal görüp, goşulaýanlarynda-da içinde zat ýok eken ýa-da agzasy ýok eken diýibilerler, sebäbi täze açdym, şony aýdaýyn. Hawa. Indi nesip bolsa, ine, siziň gollagyňyz bilen dostlar gollasaňyz we öz teswirleriňizi şo taýda näme göresiňiz gelýändir, galdyrsaňyz ýörite ýutub üçin, hemem ýörite siz üçin,

Kim? Maloy daýy. Maloy daýy diýä. He, işdäňiz açyk bolsun. He, Aşgabat Pride-den daşlaşma. Surata düşek mi öyle?
Ha? Surata düşek mi? Awa, gel düşerik bolýa. Gel. Gel.
Ene dostlar, bugün 3 oýnuň soňundaky ýaňky şertinde Dosjan gowy edip aňry ýany bilen Ýerine ýetirdi. Bizem razy bolduk, muşdaklaňam razy bolandyr, tomaşaçylaram razy bolandyr. Indi Dostjan janyň sag bolsun. Gowy günlerde görşeli.
Ullakan sag bolsun aýdýan. Hemmejaňyza üstünlik arzuw edýän. Sag boluň. Elimize ekmek.